F'dan il-filmat qasir nixtieq inħares lejn dak li jgħid Michel de Montaigne dwar l-esej personali. Ħafna jqisu lil Montaigne bħala l-imgħallem il-kbir tal-esej personali modern u biex nagħmel biex nagħmel hekk se nħares lejn l-introduzzjoni għal ġabra ta' esejs ta' Montaigne miktuba minn mir-rumanzier Tim Parks. Ħa ngħaddu mill-ewwel għall-preżentazzjoni. Mela din il-preżentazzjoni hija parti mill-proġett Essays Beyond Borders b'kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea u Din il-prezentazzjoni għandha x'taqseb speċi ma' sensiela ta' workshops li għamilt jiena dwar ġisem ġrajja post, speċi jiena nħares lej il-kitba tal-eżej personali eh, dwar post partikolari, imma naturalment mhux biss dwar post għax eh, fir-relazzjoni tagħna ma' post hemm ukoll il-ġrajja personali tagħna, il-ġrajja ta' nies oħra, u hemm ukoll il-preżenza fiżika tagħna, il-preżenza tal-ġisem tagħna u allura s-sensi tagħna wkoll. Mela dawn huma eh, żewġ bijat li se nibqgħu magħhom biex ngħidlek matul din il-preżentazzjoni qasira. Tim Parks, il-romanzier li semmejna, u Michel de Montaigne mis-seklu 16. Din hija waħda mill-edizzjonijiet ta' tal-essays ta' Montaigne, tal-ġabra magħrufa tiegħu fi tliet volumi eh, tal-essays tiegħu illi illum il-ġurnata għadhom iservu bħala punt ta' riferiment għal kull min jixtieq jikteb l-essay personali. Oriġinarjament bdew joħorġu fl-1580 imma kien hemm bosta edizzjonijiet għax kien kien xogħol li baqa' mill-bed kien mill-bidu nett u baqa' eh, xogħol popolari u allura kien hemm bosta edizzjonijiet. Eh, fuq l-internet isibu fost l-oħrajn dan eh, il-proġett li jiġbor il-xogħlijiet kollha f'din is-sensiela ta' essays ta' Montaigne U hawnhekk ħa taraw il-lista tal-ewwel volum, tat-tieni volum u tat-tielet volum. Immarkajt wieħed mill-essays hawnhekk, dawn ħafna drabi huma essays relattivament qosra, mhumiex essays ta' 5,000 kelma, huma huma essays iqsar minn hekk. U t-temi huma dawn li qed taraw quddiemkom fuq il-biża', fuq il-forza tal-immaġinazzjoni, fuq is-saħħa, fuq il-qawwa tal-immaġinazzjoni, fuq il-moderazzjoni, fuq il-kannibali, imma anke fuq il-pedanterija, ir-reqqa żejda, l-fittaġni. Dawn huma temi li ħafna drabi jaqbad fuq in-niket qed nara dela tristess hemmhekk. Ehm, Dawn huma temi fuq solitudni, insomma, nasib aħjar nieqaf inħares lejn l-ismijiet għax kollhom interessanti ħafna. Anki għaliex li jagħmel li jagħmel Montani huwa li jaqbad daw it-temi l-kbar imma jrakkontom b'mod effettiv ħafna b'mod li qed jirrakkonta aneddoti, b'mod li qed jieħu riflessjonijiet mingħand kittieba oħrajn, b'mod li qed iħares lejn dak li kitbu fuq suġġetti marbutin ma' dak li qed jikteb fuqu hu, il-kittieba Rumani, il-kittieba tal-perjodu klassiku Ruman. dan huwa t-tieni volum hawnhekk qed jikbru l-ismijiet tal-essays għax il-numru ta' essays fil-ġabra qed jiċkien allura qed joqogħdu iżjed eh, fil-slide eh, araw dwar il-kotba pereżempju dwar il-glorja It-tielet lista terġa' dwar ir-rabja, de la colère, u mbagħad it-tielet it-tielet ġabra fil-fatt hija l-iqsar waħda f'termini ta' numri u fuq l-esperjenza u u u oħrajn insomma. Fuq xi fuq xi versi ta' Virġilju. Mela, il-xogħol li ħanuża jiena huwa dan il-ktejjeb eh, li nista' nurjulkom ukoll eh, hawnhekk. Huwa ktejjeb eleganti, imma naturalment għażla verament eh, ċkejkna speċi ta' daw l-esej skola ta' Montaigne bid-daħla kif qed taraw hemmhekk ukoll fuq is-slajd tagħkom ta' Tim Parks. L-għażla hija interessanti, hija suġġettiva ħafna. U dawn huma l-ewwel riflessjonijiet li se nieħu mid-daħla ta' Tim Parks dwar l-essays ta' Montaigne. L-essays ta' Montaigne verament u pjaċir taqrom ma' essays mexxejja, essays intelligenti, anki bħala ma jidher fil kwotazzjoni minn mill-qoxra tal-ktieb. Eh, mhuwiex il-ġen illi iġenna nitqu imma imma l-erf jgħid. Għandu ħafna minn daw il- daw il-kummenti intelligenti kultant, kultant ftit, ftit arsa eh, bħala, bħala kummenti, ma dejjem intelligenti. U waraw mill-ewwel x'se jibda jgħid eh, Montaigne għawek ikkwotat minn min Tim Parks dwar dak li qed jikteb, dwar daw l-essays li qed jikteb. Eh, sa ċertu punt qed jirrikonoxxi mill-ewwel eh, imma bċerta bċerta autorevolezza wkoll, eh, ġifieri kważi bċerta ironija, kważi bċertu pjaċir illi dawn il-kilbit tiegħu ma sempliċement taħżeżiet speċi magħmulin minn ħafna partijiet li bħalli kieku eh, ma joqodux sow flimkien u ma kważi kważi partijiet eh, barranin għal xulxin biex ngħidu hekk. L-ordni tagħhom hija kważi inċidentali, ma tantx jidher li hemm koerenza jew jew is proporzjon bejnietom. U dan mill-ewwel jitfana fil-filosofija tal-esej personali kif kif inhu ispirat ngħidu hekk minn Montaigne. Jiġifieri għandek din il-libertà li, li tikteb dak li hu importanti għalik, li, li tuża elementi li mhux normali npoġġuhom flimkien kif qedna fl-ewwel filmati, jiġifieri għandek ir-riflessjoni personali, għandek ir-riflessjoni fuq il-ħajja, l-riflessjoni filosofika, possibilment soċjoloġika, filosofika. u riflessjoni ġejja mill-esperjenza tal-ħajja, ħafna drabi hemm rakkont, jew rakkonti, jew aneddoti, jista' jkun li jiffoka fuq episodju fil-ħajja tiegħek, għax dan huwa naturalment esej personali miktub fl-ewwel persuna. Jista' jibda minn ximkien u jispiċċa ximkien ieħor, jista' jibda minn festa u jispiċċa fir-relazzjoni personali, familjari, ta' min ikun qed jikteb, jista' jibda minn Malta u jispiċċa f'xi pajjiż ieħor, jista' jibda minn post u jispiċċa post ieħor, eh, f'kull sens. U allura Montaigne mill-ewwel jinnota speċi dan din id-dimensjoni, dan l-aspett, din il-karatteristika speċi eh, kważi inċidentali tal-esej tal-esej personali kif jiktbu. Dan huwa kommentat jesseljiet fuq fuq il-kitba ta' ta' Montagny jqisha bħala kitba fluida, interessanti l-użu tal-aġġettiv insidjuż, hemm element insidjuż kważi eh, f'dawn il-kitbiet. U veru dan għaliex ehm, m'hemmx M'hemmx loġika xjentifika, m'hemmx loġika akkademika pereżempju, imma hemm loġika umana ikolli ngħid, jiġifieri terbaħ il-loġika umana fuq il-loġika xjentifika. U għaldaqstant hija Hija loġika interessanti għax tirrispetta iżjed aktarx il-mod kif jaħdem il-moħħ eh, tal-bnedmin, il-mod kif eh, jara affarijiet li mhux bil-forsa għandu evidenza għalihom. Eh, konnessjonijiet li mhux normali nagħmluhom. li jistgħu jidhru kombinazzjoni inċidentali ma jagħmlux sens, imma li għalina jagħmlu sens għax kieku ma kienux jiġu jiġu f'moħħna, s-sens huwa jew il-loġika hija dik li aħna noħolqu f'moħħna u f'qalbna. U f'dan is-sens allura eh, l-element insidjus u anki l-insinwazzjoni li qed jitkellem fuqhom T.S. Eliot U mbagħad hemm dan il-kumment ta' Nietzsche illi Montaigne u kultant ma nitkellmux fuq biżejja din, Montaigne joffrinna esperjenza sabiħa tal-ħajja, joffrinna ħarsa sabiħa, interessanti. Eh, mhux dejjem qed jikteb dwar affarijiet sbieħ, naturalment. Jekk qed jikteb fuq il-kannibaliżmu, naturalment mhux mhux qed jitkellem fuq affarijiet li fajnejn huma sbieħ. Imma dejjem hemm ċerta ċerta mħabba f'dak li qed jikteb, dejjem hemm ċerta Leġġerezza mhux imma mhux fis-sens negattiv tal-kelma, fis-sens li dejjem għandu dik in-naqra distanza minn dak li qed jikteb u allura m'hemmx ħafna drabi m'hemmx eh, identifikazzjoni żejda, m'hemmx emozzjonijiet kbar wisq għax kapaċi jħares lejn l-affarijiet minn ċertu bogħod, minn ċertu bogħod san speċi. U mbagħad hemm dan il-kumment naħseb li huwa li huwa tifħira sabiħa eh, lil Montaigne għaliex jitkellem fuq fuq ir-ruħ ħilsa u allura huwa eh, hija ruħ hija ruħ b'saħħitha ta' Montaigne. Fl-istess jien id-diżorjentament jgħid eh, Tim Parks għaliex Montaigne u l-esej kif jifhmu hu u kif iħaddmu hu ma jimxix eh, mal-modijiet, ma jobdix il-modijiet normali tal-ħsieb u forsi iktar minn hekk, iktar milli tal-ħsieb tal-kitba tagħna, x'kif għedna il-ħsieb iterraq f'ħafna direzzjonijiet, ġieli f'ħafna direzzjonijiet fl-istess ħin. U kważi kważi l-esej joffri, għalkemm mhuwiex xi tip ta' nixxija tal-kuxjenza, joffri din il-possibilità li aħna naraw il-konnessjonijiet bej affarijiet li loġikament jew normalment fil-loġika stabbilita ma narawhomx ma narawhomx konnessi. Jien naf pereżempju pittura li tara li tfakkrek b'xi ħaġa li kont għamilt jew rajt jew iltqajt magħha meta kont tifel jew meta kont tifla. Emozzjoni li tfakkrek f'inċident mill-passat jew xi ħaġa li ġratlek f'pajjiż ieħor. Dawn il-konnessjonijiet mhux loġiċi fis-sens ta' mhux mhux raġunati skont ir-raġuni tal tal-konnessjonijiet eh, loġiċi normali ħa ngħidu hekk fil- fil-kitba għalkemm kif ngħid- kif- kif kif- kif qed ngħidu speċi il-moħħ naturalment għandu l-loġika f- fis-sens ta' plural tiegħu naturalment. Mill-ewwel nħossuna parti minn dak li qed jikteb ehm, minn dak li qed jikteb eh, Montaigne, mill-ewwel nħossu il-sentiment tal-vuċi intima tiegħu għaliex għalkemm hemm din id-distanza ta' analiżi, ta' riflessjoni, nħossu li qed insiru nafuh lilu, nħossu li qrib tagħna f'dan is-sens, inħossuh qrib tagħna dan il-leħen li qed ikellimna fl-essays fl-essays eh, li naqraw fix-xogħol ta' Montaigne. U Tim Parks dan jarah bħala Karatteristika tal-modernità, le, din il-laqta personali, din il-konnessjoni, din l-intimità. Fl-istess ħin aħna nafu li jew nindunaw li din il dan ir-rakkont, dan il-vjaġġ ma nafux fejn se joħodna. Dan il-vjaġġ li jibda minn min inċident partikolari, minn min ġrajja rapportata fil-gazzetti, minn uh, laqa mhux tas-soltu. Uh, dan il-vjaġġ jibda jista' jibda minn min kwalunkwe waħda minn daw il-possibilitajiet u mbagħad joħodna uh, ximkien kompletament differenti. Um, F'dan is-sens, ehm, hemm ukoll kif taqbad tensjoni bejn din il-laqta tal-modernità fix-xogħol ta' fix-xogħol ta' Montaigne. U fl-istess ħin din il-tendenza kontinwa tiegħu din il din it-teknika kontinwa tiegħu li, li jikkwota minn xogħlijiet eh, odma ta' żmien ta' żmien Ruma l-antika jiena pereżempju ma nafx jidrux so fil fuq l-iskrin imma b'daqqa waħda idaħħallek idaħħallek kwotazzjoni. B'daqqa waħda idaħħallek kwotazzjoni ħafna drabi mingħajr ma jispjega jew mingħajr ma jgħid ta' minni oħra prattikament f'kull paġna qed niftaħ il-ktieb b'mod hekk mingħajr ma nippjana wisq u kontinwament hemm daw il-kwotazzjonijiet. Ma tantx tidher xi ħaġa moderna din avolja volja The Wasteland hija magħmula minn min, prattikament minn min, min xogħlijiet meħudin jew minn versi minn min, min kliem minn siltiet meħudin minn xogħlijiet differenti ma hawnhekk għandna għandna essays illi immorru lur illi l-kwotazzjonijiet fihom kif kif qed ngħidu mhumiex mhumiex integrati b'mod organiku ħafna fit-test ta' Montaigne u joħduna lura lej il-Ruma l-antika, Ruma l-qadima. Eh, Montaigne jidher li hu familjari, forsi familjari wisq, ehm, magħna, fis-sens jafna ħafna, donnu dik l-impressjoni li nieħdu għax ir-riflessjonijiet li jagħmel ifakruna ħafna aħna naqraw jgħid Tim Parks eh, fina fusna. Ehm, fl-istess ħin eh, il-kitba tiegħu skont Tim Parks eh, tinħass jew tibqa' tidher fajnejna ftit eżotika jew pjuttost eżotika. Ehm, bħalik kieku f'dinja oħra. Naturalment qed jikteb fis-seklu 16 li huwa seklu imbiet minna. Allura minn banda għandek din il- din il-kwalità speċi pjuttost stramba. Eh, dan il-lingwaġġ, din il-vuċi narrativa partikolari mawda minn żmien ieħor, li ġejja minn żmien ieħor. U mill-banda l-oħra tikellimna fuq l-affarijiet li li aħna ngħixu ta' kuljum li huma parti mill-esperjenza ta' kuljum ta' jina fuq kif għedna fuq il- fuq il-biża pereżempju, esej fuq il-biża. U allura dik l-ironija li semmejt ftit ilu, ġifieri, imma Tim Parks iqisha bħala ironija ġentili, bħala ironija li tu ħsiebna, li mhix kattiva, li mhix maħsuba biex toqrosna, biex tweġġagħna, imma biex tqarribna lejn dak li qed jikteb hu imma mingħajr ma ma mingħajr ma l-vuċi ta' Montaigne ma tinvolvi ruħha żżejjed f'dak li qed jirrakkonta u tispiċċa prietka. Ħaġa li ħafna osservaturi jinnutaw dwar l-esejs ta' Montaigne hija li għalkemm għandu ċerta awtorevolezza fil-vuċi tiegħu, mhuwiex awtur li qiegħed jippritkanna, mhuwiex qed jgħidilna x'suppost nagħmlu, x'suppost nemmnu, kif suppost għandna ninterpretaw l-affarijiet. Ħafna drabi jħalli il-bibin tal-interpretazzjoni l-għażliet eh, tagħna miftuħin fis-sens ma jiċħad l-indottrinazzjoni ma jridx juża il- ma jridx juża l-essays tiegħu biex jimponi viżjoni, biex jimponi idea, biex jimponi eh, esperjenza. L-iktar ħaġa li nibża minna fid-dinja jgħid hija l-biża. Waħda minn dawk l-istqarrijiet hekk b'saħħithom, intelliġenti, kważi ironiċi tiegħu. Imma li tant iġegħluna tant iġegħluna naħsbu speċi iktar milli l-oġġett innifsu, il-biża' mill-oġġett, dak hu li jbeżża' lil Montaigne. U jinsisti ħafna fuq il-libertà, jinsisti ħafna fuq il-fatt li persuna li tibża titlef il-libertà tagħha. U allura l-essays ta' Montaigne huma wkoll essays li jiċċelebraw li jiċċelebraw il-libertà, li jiċċelebraw il-possibilità li aħna niskopru waħedna, nesploraw waħedna. Motan jitkellem fuq il-pressjoni tal-użanzi, tal tal-drawwiet eh, li li li nejxu fihom, insomma, li li jiċċirkundawna b'xi mod u li jistgħu jintimidawna, li jistgħu ixekkluna, li jistgħu waqfuna milli nagħmlu dak li eh, nixtiequ nagħmlu, naħsbu b'mod ieħor. U għalhekk speċi u kontinwament jinsisti fuq din l-idea ta' libertà Imma bl-ebda mod ma juża dan il-prinċipju ta' libertà bħala mod kif jimponi l-idea tiegħu fuq ħaddieħor. Ħaġa interessanti li għedt fuq il-kotba hi li il-kotba il-kotba għandhom għandhom din il-kwalità sabiħa illi eh, mhux se jiddejqu jekk inti twarabhom għal mument. Imma anki għaw dan din osservazzjoni interessanti għax qed jitkellem fuq kif eh, l-esej jirrelata anki jew jew almenu jiena qed ninterpretaħ ukoll f'dal-kuntest ta' riflessjoni tagħna fuq l-esej personali. Qed ninterpreta wkoll l-importanza tal-kodba fl-esej personali, għax sikwit l-esejisti jirreferu għal kodba li kunu qraw, għal kodba li għajnuhom biex janalizzaw situazzjonijiet u, u ċirkustanzi partikolari. Um, l-esej ftit jowis huwa bħal mixja, Huwa bħal vjaġġ u waqt li qed niktbu l-esej għandna l-opportunità li naħdmu fuq l-ideat tagħna, li nirriflettu fuq l-ideat tagħna, li nsawruhom aħna u mixin. U naħseb li din hija l-esperjenza ta' ħafna esejisti illi l-esej jinbena Hu u jinħadem. Mhux jinbena minn qabel, mhux jis, mhux jitfassal minn qabel, imma eh, jin, jit, jinbena, mhux se ngħid jitfassal, jinbena u u jinkiteb u u jin, jinħadem. Interessanti wkoll ir-relazzjoni tal-esej mal-ittri. Din hija Osservazzjoni interessanti ħafna naħseb jiena ta', ta Montagne. Din il-qrubija eh, insidjuża jekk irridu nużaw l-aġġettiv tiegħu, din il-qrubija bejn bejn l-esej u l-ittra, għax fl-esej eh, bħal fl-ittra titkellem fuq kien nifsek, eh, tħares li relazzjonijiet li għandek ma', ma nis oħrajn, eh, tipprova tikkomunika ma' udjenza, possibilment ma' udjenza partikolari, tirrakkonta dak li tkun għaddejt minnu. U f'dan is-sens allura għandek ċerta intimità fl-esej li tinħass naturalment ukoll fl-ittri fl-ittri personali, insomma, qed ngħidu. U jinsisti fuq għaddi l-idea ta' litra bħala opportunità għall-intimità. Naturalment l-istess ħaġa eh, fl-esej kif qed ngħidu. Imma anki rikonoxximent ta' suġġettività tagħna. U rabta mal-mument mela isu għandek tliet tliet elementi fl-ittra li b'xi mod jorbtu mal-esej għandek l-intimità, għandek is-suġġettività, il-vuċi tal-persuna li qed li qed titkellem u li qed tkellimna. U anki il-burdata, il-moment, dak il-moment partikolari li fih qed issir il-kitba, qed isseħħ il-kitba biex ngħidu hekk. U naturalment l-aspett l-ieħor li semmejt huwa d-djalogu, id-djalogu ma' xi ħadd ieħor, id-djalogu ma' udjenza. U d-djalogu di waħda mill-isbaħ affarijiet li għidt qabel kellna dak il-kumment dwar l-indottrinazzjoni dwar il- kemm joqgħod 'il bogħod mill-indottrinazzjoni jew minn pożizzjonijiet dogmatiċi. Hawnhekk l-djalogu bħala l-għadu tad-dogmatiżmu u eh, anki di osservazzjoni sabiħa immens li it-tiftix, l-esplorazzjoni jisiru vjaġġ ta' gost u vjaġġ ta' pjaċir. Il-gost illi inti tesplora, tfittex, eh, tiskopri. F'dan is-sens, għammur tikkalura il-gost tal-esej li naħseb li ħafna minna iħossuhu ma u jaqraw l-aħjar, l-aħjar eżejz. Il-mudelli tiegħu naturalment huma l-mudelli klassiċi u qed ngħid naturalment għax hu jirreferi għall-kittieba tal-perjodu klassiku Ruman. Il-mudelli tiegħu huma nies bħal Platun u bħal Ċiċerun. Ehm, jitkellem ukoll dwar din in-natura tiegħu bla kwiet, m'għandux kwiet f'ġismu kieku ngħidu. Ehm, u anki il-tendenza tiegħu li jbiddel il-pożizzjoni li li ma jibqax pożizzjoni fissa kif kif jgħid eh, Ċiċerun, speċi fl-ittri tiegħu Ċiċerun isu jgħaddi minn dal-vjaġġ qed jgħid eh, qed jgħid qed josserva eh, Montaigne u dan huwa tip ta' vjaġġ illi Minnu mhux biss tibda minn post u tispiċċa f'post ieħor, jew minn esperjenza u tispiċċa f'post, imma, kif jissuġġerixxi kontinwament Montaigne, li tibda minn pożizzjoni u tersaq lejn pożizzjoni jew saħansitra pożizzjonijiet oħrajn. U dan huwa t-ton ta' Montagna. Dan huwa t-ton li qed ifittex dan il- dan it-ton mhux ta' awtorità, mhux ta' awtorevolezza, imma ta' tiftix, ta', ta, ta vjaġġ kontinwu ta' esplorazzjoni. U r-riflessjoni mhux bħala att didattiku, mhux att ta' tagħlim imma bħala kważi kważi stqarrija, bħala bħala kważi qrara biex ngħidu hekk, li għandha din id-dimensjoni intima. It-tradizzjoni tal-ittra Montaigne jittrasformaha f'xi ħaġa pjuttost ġdida, f'taħlita irreżistibbli ta' vjaġġ lejn xi ħaġa li għandha skop partikolari imma anki vjaġġ f'direzzjonijiet kważi għal-gost, biex ngħidu hekk. Għal-gost u anki għax il-bżonn tal-mument jitlob dawn id-devjazzjonijiet, dawn il-vjaġġi f'direzzjonijiet differenti, jiġifieri jaf tibda titkellem fuq ma nafx fuq trekking fl-Aspromonte u tispiċċa titkellem fuq iż-żfin waqt kunċert tal-Brikkuni ma nafx jew jew tispiċċa titkellem fuq ehm, suġġett li li ġej għandu x'jaqsam mal-miexi mat-trekking eh, fl-Aspromonte, ma nafx dwar il-qari pereżempju. jew il-qari għall-gost, per eżempju, ngħidu ġveri, speċi il-kapriċ li inti toħroġ il-barra mis-suġġett, li inti eh, tiddevja, li inti taqbad triq, triq oħra biex ma ngħidrux, biex ma ngħidux triq boħra. Ehm, naturalment jispikka, jispikka l-arfin straordinarju tiegħu tal-letteratura ehm, tal-qedem ta' Ruma. Ehm, nafu mill-biografija ta' ta' Montan li missiru kien insista ħafna fuq fu l-edukazzjoni tiegħu ehm, u eventwalment speċi Montan ħafna minn dik minn dik minn dik l-impożizzjoni insomma essenzjalment minn dik l-insistenza jien ngħidilha hekk ta' missieru. Imma wkoll għamu eventwalment għamel l-għażliet tiegħu u tbiegħed mill-modija li kien fassal għalih missieru. Naturalment ukoll l-għarfien kbir tiegħu profond tiegħu tal-letteratura klassika tawh mhux biss ħila kbira biex jikteb u jitkellem, josserva, jagħmel osservazzjonijiet fuq suġġetti differenti, imma anki elementi, ħafna elementi żgħar ta' aneddoti u u kwotazzjonijiet u stqarrijiet intelliġenti li seta' juża biex il, l-essays tiegħu jkollhom dak il-kulur, eh, dik il-profondità, dik il-firxa, dik l-intelligenza li għadna nammiraw sal-lum fil-kitba tiegħu. Allura speċi dejjem kellu din il-ħażna kbira mil-letteratura klassika li seta' jirrikorri għaliha biex jagħti dak il-kulur li semmejna eh, u li jirreferi għalih ukoll Tim Parks meta jitkellem fuq l-esejs ta' Montaigne. Montaigne jitkellem ħafna fuq natura umana, jitkellem ħafna fuq l-esperjenzi eh, tal-bnedmin. F'dan is-sens huwa awtur interessat ħafna mhux tant fih innifsu imma fil-bnedmin ta' madwaru, fid-dinja ta' madwaru, fiċ-ċirkustanzi, fis-sitwazzjonijiet ta' madwaru. U għalhekk huwa awtur li inħossuh qrib tagħna, kif kif għedna qabel huwa awtur li kważi kważi jafna. U jafna għax josserva ħafna n-natura umana, josserva ħafna lill-bnedmin. F'dan is-sens allura jirnexxielu qiegħed ma' ġenb xulxin dak li hu pubbliku ma' dak li hu personali, dak li hu mitiku ma' dak li hu storiku, il-mit ma' l-istorja, dak li hu solenni ma' dak li hu trivjali. Proprju għaliex josserva ħafna, jisma' ħafna, joqgħod attent. l-aneddoti ehm, minħabba li ju jirrakkonta numru ta' aneddoti, numru ta' ċirkustanzi, situazzjoni partikolari, jista' jkun li daw jispiċċaw jaqilbuha speċi li l-argument ġenerali li jkun qed jesplora. Imma dan ma, ma jiġrilux lilu eh, għaliex u qatt ma jitlaqajneh minn fuq id-direzzjoni illi illi qed jesplora, qed jesplora mhux qed jimponi, imma l-aneddoti dejjem għandhom il-funzjoni partikolari f'dak il-moment tal-kitba. Dan it-tieni komment li qed taraw fis-slide referenza għal ġisem, naturalment huwa importanti għalija minħabba t-tip ta' workshops li għamilna u li qed nagħmlu, ġifieri workshops li fihom nirriflettu anki fuq mhux biss fuq il-post hemm barra li jaf ikun jaf ikun kamra ta' jew jaf ikun dar ta' xi ħadd, taf tkun pjazza, jaf ikun stazzjon, eh, jaf tkun bajja, hemm barra. Imma anki il-relazzjoni tal-ġisem tagħna, eh, tas-sensi tagħna, l-mod kif kif inġarbu dak il-post bis-sensi tagħna, l-mod kif eh, ġisimna isib ruħu, kif kif iħossu f'dak f'dak il-post. Jitkellem ukoll fuq l-emozzjonijiet u kważi kważi fuq il-partijiet differenti tal-ġisem kif jirreaġixxu għal-post għal esperjenzi partikolari, l-id, l-għajnejn, il-widnejn, ir-riġlejn, il-qalb u l-bqija, il-ġilda, jiġifieri għandu wkoll din is-sensibilità naħseb jiena lejn lejn l-istorja tal-ġisem, lejn lejn ir-realtà kumplessa tal-ġisem. Montaigne ma insistejna fuqha, le Tim Parks insisti fuqha, speċi ma jipprovax jimponi twemmin, ma jipprovax jimponi opinjoni jew idea eh, jew ideoloġija, eh, ma jipprovax jagħti pariri, ma jħossux li hu xi awtorità li għandha li għandha tajt lin-nies kif għandhom iġibu ruħhom. Eh, anki għaliex għandu dan it-twemmin profond speċi fil-libertà tal-persuna. Ehm, u mhuwiex marbut Mhuwiex marbut mad-dinja, mhuwiex marbut, huwa osservatur kbir tad-dinja, huwa interessat ħafna fid-dinja, imma mhuwiex marbut ma' ma' xi elementi partikolari tad-dinja, u allura f'dan is-sens iħossu liberu u jipprova jittrasmettilna l-gost ta' din il-libertà li jħoss. U din hija l-aħħar slide, l-aħħar dawn huma l-aħħar osservazzjonijiet li qed nieħu mid-daħla ta' Tim Parks għal ġabra tiegħu ta' essays eh, għażla ta' essays ta' Montan jisimha Drone eh, from Life meħudin mill-ħajja. Il-ħajja jikkonkludi Montan hija ħajja li trid tgħix, tgħix kull moment tal-ħajja, minn ma tipprova tikkontrolla il-ħajja, minn ma tipprova timponi speċi id-direzzjoni tiegħek jew il-kontroll tiegħek fuq il-ħajja. Tittejx il-moment, tkun miftuħ għal kull moment tal-ħajja. F'dan is-sens speċi timparksi għal differenza bej Montaigne u Pascal illi mm, skont skont Parks ma kienx ifittex tant ma kienx eh, għaċan tant ta' libertà immiktar għat-tifsir li jisib li jisib sens, li jisib tifsira, li jisib spiegazzjoni, li jasal għal rivelazzjoni xjentifika u reliġjuża tal-ħajja. L-ispirtu ta' Montaigne huwa spirtu iktar liberu u Tim Parks jikkonkludi li forsi kien għalhekk li l-Vatikan iddeċieda li jikkundanna l-kotba tiegħu bejn l-1674 u l-1858 jikkundanna l-essays tiegħu, xi ħaġa li naturalment aħna m'aħniex se nagħmlu. F'dan is-sens, il-qari tal-eseys ta' Montaigne huma huma ispirazzjoni għal min irid jikteb l-esej personali bil-Malti llum u nħeġġiġkom ħafna biex e, iddu ftit minn dawn l-eseys għaliex huma eseys li naħseb jafu jissorprendukom.